Cyrri sy ar y fwydlen, Lisa? Ie, rhywbeth i dwymo ni, a mae e mor rhwydd i wneud. A chimod, ni, ni, ni gallu gwario ffortiwn ydyn ni, mynd i gael cyrri, ond chi'n gallu gwneud eich hunain gytre. Um, fi'n mynd i gael fe'n syml, dwi ddim yn mynd i osod rhyw lawer o, o lysiau yno fe, ond gallwch chi, chimod, i ddodi ta beth chi'n hoffi. Uh, lle chi ddodi papur, fi jyst i cadw fe yn winwns, um, ond does dim hyd yn oed rhaid cael rhina os oes alergedd gyda chi neu bod nhw ddim yn cytuno â chi. cadwch y winwns mas. Uh, a na gyd wedi wneud yw torri winwns sy'n uh, nid rhy fân, uh, ond yn weddol bach, mae lan i chi fel chi'n gofio. A fi wedi ychwanegu cumin, hade cumin. So mae'r ein yn hade cyfan. Um, mae'n neis i ddefnyddio yr hade cyfan, achos mae'n rhoi bach o ansawdd uh, i'r okay. ddish. Ond os, os taw, chymod, yr ground cumin sydd chi, mae hwnna'n ffain, yr un blas. Bach o crunch yw e wedyn.
O di, just tymed bach, a, a chi'n cael ôl, chi'n Chi'n chi'n cnoi trwy'r trwy'r rhadyn bach a chi'n ca'l y cic bach 'na o'r ciwmin. A hefyd yym so tamed o olew, olew a menyn myn' lan i chi, y winwnsyn a'r ciwmin yn y badell, gwres ishel, jyst tan ma' nw'n lliwio tymed bach, caramleiddio tymed bach, a chi'n ca'l yr arogl mwya hyfryd o'r ciwmin. Gwynt o fe nawr. Ie a- arogl nionyn a t'od... Ia. ...pethe fel 'ny dy- dy'n ffefryn ni t'od ti'n pasio rhyw fan byrgyr ti'n cofio nionyn a ti'n ia ia ww! Yym so ma' hwnna jyst yn coginio bant fan 'na ond beth dwi wedi neud a dwi'n awgrymu bo' chi'n neud rhyw bedwar awr o flan llaw yw marineiddio yr yr cyw iâr. Felly be' sy gyda fi fan hyn yw yy fi'n defnyddio'r thigh yr chicken thigh ne'r chicken breast y tro llwch chi ddefnyddio unrhyw gig ne' hyd yn o'd yym Gorchymydd yr prawns. Ie, ma ma'r thair, y goes, bach fwy blasus oherwydd y braster ma' Ie, fi fi'n teimlo ni. Fi yn bersonol, dwi ddim byth yn coginio na thai, ie, fi'n, sai'n gwbo pam. Na, be fi chwaith, ond ma'n ma'n ddarn rhatach. Odi, o lawer. Mae o fwy blasus. Ie.
Ond be di e, dim cweit mor iach, er ma' cig gwyn ar y cyfan yn weddol iach, dydi? Odi, odi, ma' tymed bach mwy o fraster yno fe, ond fi'n teimlo bod tipyn fwy o flas iddo fe. So fi'n cadw, fi'n dodi fe mewn bag, a beth dwi myn' i neud fan hyn yw yw neud y marinade, felly rhyw 200 ml o iogwrt naturiol. Fi'n defnyddio un braster llawn, Gallech chi ddefnyddio un hanner braster falle, ond um, mae'n mae, chymod, mae'n weddol iachus beth bynnag. Does dim lot o, o, o fraster yn y ddish yma o gwbl. Uh, a mewn at hwnna wedyn, fi'n mynd i ddodi rhain. So mae'r cumin wedi mynd mewn i'r badell gyda'r winwns. Fi'n mynd i ddodi bach o tiwmeric. Mae tiwmeric yn rhoi lliw y cyrri. Chi'n gallu gweld pwy mor hyfryd mae e. Dda iawn ar gyfer... Sôn am tiwmeric, dy, dy llun oedd hi? Dwi'n cofio pryd o'ch ti fewn dwytha? Dy llun. Dy llun, ie.
Felly mae'r wythnos di bod mor brysur, ddim yn siŵr iawn pa ddiwrnod i. Um, a wedyn fi'n mynd i ddod i bach o chili. Nawr, os chi'n mynd i wneud hyn gyda'r plant, uh, pidwch mynd dros ben llestri gyda yeah. chili, wrth gwrs, okay? A wedyn fi'n mynd i ddod i rhyw fath o blend. So mae garam masala gyda fi fan hyn, mae gyda fi uh, tikka masala. Llwch chi ddefnyddio beth ych chi'n hoffi. Mae bach o cic yn bob un o does? Ie, yeah, a mae'r ein yn pethau sydd gyda pob un ohono ni bron o fod yn y cwpwrdd na Yn eistedd yna drwy'r flwyddyn, allen ni ddefnyddio yn diwedd. Ie. O, a fi'n mynd i ddod i bach o, o halen. Just tamed bach, a bach o olew. A mae hwn wedyn yn mynd i just eistedd fel yna am cy-... Tybed faint o amser sydd gyda chi, fod yn onell? Fi, yy, onest, fi'n mynd i ddod i... Yy, Ond y ddelfrydol, ie, dros nos fel arfer... Ie, os chi'n gallu neud e cyn mynd i'r gwely, a wedyn jyst i adael e, yy, yn yr oergell, wrth gwrs, pidwch â gadael e mas yn y gwres y stafell, a wedyn, ar ôl rhyw bedwar awr neu dros nos, oedd bach mwy o turmeric yn hwn, fel chi'n gallu gweld, um, mae hwnna yn barod i fyn miwn i'r cyrri. Ond yn gynta, siwrne mae'r winwns wedi meddalu, dwch tin domatos mewn. Allwch chi goginio rheina am tyfu bach os ych chi moyn, neu os ych chi mewn hast, fel ni heddi, yeah. ni'n mynd ddod i'r cyw iâr a'r iogwrt a'r cyfan mas o'r bag mewn a, fe. a mewn i'r...
Waw.
Mae'n edrych yn gyfoethog. Mm. So hwnna wedyn yn cael ei goginio am rhyw ugen munud, hanner awr, tan bod y QR wedi coginio. Yr unig ffordd i, i wybod bod wedi coginio, really, yw i gymryd tymheredd yn defnyddio un o'r rhain. Yeah. 75 gradd yng nghanol y QR. Dwi'n mynd i newid rhain drosto nawr, os mae un gyda fi, dwi wedi wneud yn barod. Byddwn ni hwnna, byddwn ni fe fyna, falle. A fi jyst yn mynd i olchi'n ddilog cyn symud mlaen i wneud um, rhyw fis yn ôl fi'n credu nes i bara fflat ar y rhaglen. A fi'n credu nath uh, sawl person ffono mewn i wybod, i wybod Shwd i wneud e. T'o' be', oedd oedd Siân a fi ar y pryd synnu pa mor syml... Nage fad, dwi ddim 'di neud o'n hun eto. Ond dwi a- dwi am, achos oedd o mor syml. Ond oedd Sha- oedd Siân 'di synnu pa mor syml oedd o, ac oedd hi oedd hi ddim 'di neud o'n y penwythnos hwnnw dwi'n me'wl. Ie. Wel, 'na gyd yw e. Blawd hunan-godi, oce? Os nag o's blawd hunan-godi gyda chi, neith blawd plaen y tro, oherwydd ni myn' i ychwanegu powdwr codi. Hwnna sy'n neud yr yy y magic. Dwi myn' i ychwanegu tro 'ma, nes i ddim tro dwetha, hade Yym, winwns, black onion seeds. Ocê. Ma' nw'n rhoi lliw, ansawdd a blas. Mae'n gwyntog hwnna. Ma'... Ie. ...gwynt hyfryd gyda gyda nhw. Ma' n'w mae mae e'n rhwbeth itha... Ww! Fel ti'n disgrifio fe, daearol, ma' fe'n ddwfwn, ma' fe'n... Mae'n ddaearol, ydi. Ydi.
A wedyn y gyd 'yn ni'n neud fan hyn yw gosod bach o iogyrt mewn. Digon o iogyrt. Iogwrt plaen, fel ddefnyddiais i yn hwn, i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Dwi ddim wedi pwyso a mesur fel hyn, felly mae hwnna yn, yn rhy, uh, rhy glib. Fi'n ddod i bach fwy o flawd mewn. Fi'n mynd i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Dim, ca dim cacen, um, toes, bara fan hyn. Ie, yeah, ond gyda iogwrt, ond dim... Ansawdd hynny. Ie, yeah, dim burum.
Chi'n moyn bod chi'n gallu i rolio fe yn fflat. Okay. So mae hwnna yn dechrau dod yn weddol fyna. Fi'n mynd i ddod i bach o flawd ar y bwrdd fan hyn. Fi'n mynd i ddod â hwn mas. A ni'n mynd i ddod efo at ei gilydd. Bach o flawd ar ymddilo, fel bod y bopeth ddim yn stico. Felly rhoi tylinad fach iddo fe, jyst i ddod efo at ei gilydd yn daclus. A na gyd i ni'n neud yw rholio hwnna mas, fel hyn. Mae hwnna'n mynd i fod tymed bach rhy fowr, newn ni dorri fe'n hanner. And a ffrio fe, ond ffrio fe mewn padell sych. Ok, so dim olew na'm byd yn y badell? Dim byd.
So fan hyn... Ar yr un gynnes?
Ie, fi di twymo hwnna nawr dros gwres bach isel. So mae bach ar yr ochr sticky fan hyn. Yn i drial hwn deri.
Felly, os da chi isio reseitio wrth gwrs fan hyn ac isio atgoffa um, sydd i wneud y bar yna, ewch dra, we, e-bostiwch ni prynhawn da at tenoplis.com. Mm. Mwyn dweud bod tro, gewch chi'r uh, yr esaet a'r camau i gyd hefyd ar sut i, i gwblhau pob un um, pryd o fwyd. So mae hwnna jyst yn mynd ar pader sych fel wedes i, mae hwnna wedi bod dros cwpl o funudau a mae fe'n coginio ar y ddwy ochr fel yna, fel petai chi'n neud picnic ar y mân. O, mae hwnna'n hyfryd. A wedyn ni'n mynd i ddod â'r cyfan at ei gilydd. A mor, mor syml. Mor syml. Dim lot o gynwysion yn hwnna o gwbl, ond gymaint o flas. Anyway, mor, mor syml, dwi wedi neud y bara eto, ond dwi'n gaddo fe na i achos o'n i wedi plesio cymaint, mae'n neis iawn. A wedyn wrth gwrs i orffen off, bach o coriander fel yna dros y top. A, a be sy'n wych os am y rygbi, gem rhyngwladol, mae hwn yn rhywbeth ti'n gallu neud... O, ydi. ...llwyth ohono fo ar yr un pryd i, i... Ie.